Uju. Uju wa. Mama. Hey, bébé nye. bébé nye tɔ me nya la tɔ nye me jɔ, hein, tɔ nye me jɔ. Dasi le ŋunye, nu kaƒe kuku ɖem ne le nam. Edzo va kɔƒea me gblẽ safia ŋtɔ hã da ɖi nam o. Me kpɔa nyawa le me lo, gake va na ne ma ɖe gɔme nɔ. Ne kpɔa. Kredit me le asinye o, nye ma ble o, eye ga ɖeke hã me le asi ma kple kredit dome ma tsɔ yɔ o. Ye tae. Ye ta nuka? Ne nye me ke kpɔ ɖevi nyɔnuvi ma le aƒea me eye wogblɔ nam be wo kple xɔlɔ̃wo mi va yi aƒeoa ɖe? Tɔnye me dzɔ la hẽ, tsɔe tsɔ kem. Tɔnye me dzɔ. Nye kua gozie va vɔ eya trɔ le dzodzom dia. Ŋ. Vanya me kpɔtɔ le kɔƒea lo. Tukaɖa mele afima o ɖe? Meɖe fu o. Ɛ. Fika nɔa ɖe? Ɛ. Aa. Bebe. Ŋ. Nukae dzɔ? Ɖeke wova yi ɖo? Ɛ. Ɖeke wodzɔ ɖo? Nu ka? E, sika le kpɔ perika le. Nye kple nyɔnuvi ne le xɔ me tɔe. Mebia be ne woe na ne ma ɖɔe tsɔ va kɔƒea. Le ka ɖe dzia? Mm. Enya kpɔkpɔ lo. Akpe. Ɖeke nɔ fɔn no. Enya kpɔ. Kaƒomɔ ale gbe ɖem. Sheri tasikpɔ me mama xɔ eƒe yɔyɔ agabu me. Na ne ma va kpɔ mama ɖa. Bebe tasikpɔ me ma la. Tɔ yɔyɔ alo eh. Nye medzi la tɔ yɔyɔ la. Ma gba kaƒomɔ alo. Aƒetɔvi Jean ci. Alo. Ɖasi le ŋunye alo aa. Ah, ah. Alo wam kae. Ɖasi ma alo. Nuka wònye ma. Meke nye aƒetɔ vi Jean-Tia. Nuka ta nèle nu siawo katã wɔm? Ɛɛ. Megblɔe nɔ menye naneke o. Ɖe meflo de me kpɔa? Meblo kpɔa? Ao, meflum de me kpɔ. Vɔa gake vɔa nèxɔna ŋutsu be yɔyɔ le ŋkunye me xoxoe alo? Biblia-taflatse nɔ te nu siawo katã. Ɖe meva aƒea be míaƒo nu ɖe du. Menye be ela di be yeava do adze nam o. Nya aɖeke mele mía gblɔ o. Ɖo nye nya ŋuti nam. Ame kae nye Aƒetɔ Vision ŋutia? Ɖo tom. Ame dzila nya nu ɖesiaɖe ku ɖe eŋu. Nu yi wòɖi, ame ke wònye, afi yi wòtso, afi ke le kpɔe lea. Hee. Ke siwo amewo katã le minti ɖeka dome. Yes. Taflatse nɔ te nu mɔ, Megblɔe nɔ, menye naneke nam o. Xɔlɔ̃ gbalo koe, naneke o. Xɔlɔ̃ gbalo ye le ŋlɔ Axwetɔ Ʒantiɖo ƒe nɔmba gbɔ. Hẽ? Ke ma nyateƒe. Nuke nye nyateƒea? Ke ma nyateƒe be la va trɔ gbe ɖeka gbe. Enyea? Le nyateƒe ma le le nye flum de me. Megagblɔ nya ma o. Le nya nu yi me me le totom hafi le míaƒe kadedea ɖe tea? Ɖe le nya ale yi me le agbagba dzem ɖo be míaƒe kadedea ya wòayi ŋkɔa? Ye wòa nèva le alɔ blam ɖe megbe nam, ewò. Mele wò flum de mea? Nyemele wò flum dem o, nukata nèle susu ma bum ma? Ke meke nye Afetɔ Zhantia? Ekpe ɖe ŋunye game megbɔna kɔƒea, mewu nenem o. Oo, eme kɔ. Ekpe ɖe nuwò le mɔ dzi, ye le ŋlɔ Afetɔ Zhantiɖe ƒe ŋkɔ teƒe. Neva nyi be ƒle kaƒomɔ na wò aɖe, la tso afɔ nye adinye mee. Hum, nye mɔwo katã su nenem alo? Nye mɔwo su nene, nyɔnume menye, be madzo nɔ sisim na ŋutsuwo le mɔ mea? Ɖe late ŋu mianɔa?

medo baba tɔnye medzɔ mebe tɔnye medzɔ mebe tɔnye medzɔ la Mas, t'as fait chez Benoît Mele nye yɔyɔwo tsɔm o. Ye ŋutɔ menya ale melɔ̃ eƒe nya gbɔ ɖo. Enyo, ɖu nua gbãgbɔ, ne wò tsã nàtrɔ yɔe. Shoko, le baba mea, eme kɔe. Mekpɔe be lã ɖaba dzem. Nu ka ta nyɔnula nawɔa flu le eɖokui me nenema? Medzi lã gaɖu nu o, eye megale dɔ aɖeke wɔm ko o. Nu vevi aɖe le ɖetugbui ma nu yi ke megblɔ nɔ va yi. Etso. Kɔƒe mee. Eme kɔe. Ta menyo wòava be kɔƒea mea, réseau mele afi ma o. Ke mahunɔ ɖe gbɔ kpɔ la yi. Ne woaka nu akpɔ be nàte dzi si kɔƒea me ma? Eme kɔe. Ta nɔ te ƒu ɖoɖe na mí ne aɖu nua. Mate se nu yi ke nèle nye wɔm ma gɔme o. Melɔ̃ ɖetugbuivi ma. Le nyateƒe mea, ena be nyemegate le naneke wɔm o. Enyo ɖunu wòagbã gbɔ la. Nebe adɔ le ye wum ye te me danu alo. Nuɖuɖu ema ɖunu. Megado kokui ŋtinye o. Ne mega le nua ɖugo. Aɖaba dze me ma ne le. Ɖekakpui ame lɔla.

Ŋutɔ hã nu yi nèwɔa mele teƒe o. Aleke nàte ŋu ŋlɔ ame ƒe ŋkɔwo bena Aƒetɔ vi Zhanti ɖo? Aa, nye ɖiɖim kpɔtɔe mee. Aƒetɔ vi Zhanti. E, enye, enyee nye le afii enye Aƒetɔ vi Zhanti na wòe. Meyi aka me mɔ. Míede ga kpɔtɔ le nya ma dzi alo? Hẽ, mebe amea le Zhanti. Ne mebe nye kple mi ɖo naɖe o ɖe, ye tae le va ƒoto me nam kpɔ ne ŋku vi ɖeka bia nam ɖa. Kpɔɖi le wò kum la, nu ka ta nàte ƒoto me nam nenema? Ɖe meflo de me kpɔa? Ɖe meflo de me kpɔa? Simɔn la mɔ tɔgbuiwo lo. Kpe nya me dzro egbɔ. Ŋlɔ ŋutsu be ŋkɔ be aƒetɔ vi zãtsia ye gbã dzi nam. Tɔnye medzɔ o. Meɖe kuku, magava eme ko o. Mebi dzi do ta ɖasi le ŋunye. Ɖo tɔnye medzɔ o alo aa. Mama, nye menya nui tae ne tri nyɔnuvi ma ƒe nya gbɔ. Eƒe gbogbo aɖewoe nye sia wokɔ fofonyewo le dzoe. Nu ka wònye? Meɖe nyɔ be nye melɔ̃ tugbedevi ma be nya gbɔ o lo. Vɔa, Nuɖe kae menyae nye ɔ be mekpɔe be tugbedevi wɔe gbe ne fofowò be ŋgba yi wetsu gbɔ o. Aa ẽ, megblɔ ne fofowò be neva ɖe nenye yi wetsu gbɔ. Egbe, nye menya nui ne le fu ɖe ne fofowò ku ɖe nyawa ŋti o. Dasi le nu nɔ wɔ awɔ nui ne edrɔe be wɔ awɔ. Kpɔ ma se nu le gbɔ. Mama da fla tse nɔ mele gbesɔsɔe. Mɛgbe sese ma yi ɖe wetsu gbɔ da flatsɛ mi jo. Edi be ya yi wetsu gbɔ. Yes, jagba na adi te agba kple kokloa ne mia jo kaba kaba. Nu ka tae nètrɔ wò tame susu? Ame ɖe di be ya xɔ nyɔnu le asinye. Ame ɖe di be ya xɔ lɔlɔtɔ nye le asinye. Me ta ma wa ame ɖe le kuku ge. Ma tsɔ ame ma ƒe nya yi ɖe yi wetsu da flatsɛ mi jo. Fo ga ame aɖeke mele kuku ge o. Nyo na wò ƒe nyɛ na tsɔe ɖe yi woe tsu gbɔ. Ehɛ. Eke nyi be ame ɖe dza xɔ nyɔnu le asi o yae. Kpɔtɔ gbɔ alo ɖe wa le wɔ lɔlɔ kpɔa. Mama da fla dze va mi dzo tɔ ne tsɔ vi ɖe. Nane mi ɖe gawa gban gbɔ evɔ va. Mama ame ɖeke me ga ɖe fo na molo me dza ɖu nu. Kpɔ kaba yi na va kɔ te ku koklo va nu ne ma kplɔ fofo yi ɖe yi woe tsu gbɔ. Be bla kɔ nua va kaba lo ezã le dodo ɔ. Mama ne tsɔ ne tsɔ ne tsɔ na mia dzo ezã le dodo ŋ va ɔ kaba kaba mi dzo.

Edzi mele nye dzɔm le fifim o. Daga nu kae? Mebe natsɔ nuɖuɖu ayi, nu kae nye kuxia? Nègbɔ va kpla dɔmedzoe. Nu kae wowɔ na wò? Nu kae le dzɔdzɔ le giya? Mama biɔ daga loo. Egbe be yemele ebe nua ɖu ge o. Ẽ? Nya ka sem mele? Va loo. Ŋgbagblɔ nu be va wɔ adzrekui o. Mama. Medzidea? Ɖe nu ŋtia Max yɔm le kaƒomɔ dzi ye ta ebe nye mele ye flum de eme ye wòxɔ veeɖuƒe le asinye? Nuka? Hey! Nukata woaƒo tome nɔ ɖo? Ye hã be vodadawoe nye ma? Ebina dzi kabakaba. Ɛɛ, nu ŋtia le ŋu ʋã ye? Ɛɛ, ŋu ʋãe. Ewe, nuka ŋti le kɔ kaƒomɔa ye ɖe gbɔ le aƒeme? Ŋ. Mexlɔ̃na nɔ gbe sia gbe be nazã sea vo. Zã susu kpɔ ŋutsuvi ŋua ɖa. Ega tɔ yi ne le asi diɔ? Ẽ, wɔ tiatia le dzigbe ku ŋutsuvi ŋua dome. Eka tsɔ gbe le le wo me. Ŋ-ŋ, ŋ-ŋ, mama ta fla tsɛ. Mega gblɔ nya ma kura o. Me lɔ̃ dzigbe ale gbegbe be ƒo to me nam ta ya. Ta fla tsɛ, nye me di be na gblɔ nya ma nam o lo. Me dzro le mia gbɔ ŋutɔ tsã. A-a, mama li tsã.

Mi mate yi ɖe iwe tu ƒe ŋudea mo. Tɔgbui ƒe ŋku. Nukata? Ɖafla tse me ɖo kuxe gã ɖe. Ame aɖe le dzidzim la xɔ nyɔnu le asinye. Meɖe kunɔ wɔna aɖe. Eva miɔnu mase nu. Ameke le srɔa xɔ gbe. Nya ke yɔku ŋgblɔ le va le ŋ. Business wo ta mi le giya ɖo. Ao na miawɔ eyi ne le veve ɖe kungbɔxue. Ema tsa miawɔ ega bu me. Tsi de. Miwɔ srɔ nyi tɔ acucu gban vɔ. Apre tse mia gblɔ business tɔ. Nu yi be gbedoɖa wɔm ne le ame ka yi wets wo. Nu yi ne dze na wa ye wa tsɔ na wo. Vɔa na wo ɖekakpuivi ya. Mate ŋu akpe ɖe nuwò. Elabe menye game nyuitɔ ayi ke nàge ɖe ʋudzaa mea nye ya o. Ŋkpɔ nyɔ eƒe ga mo. Tɔgbuiwo be ŋku. Nya ka le edzi be yeagblɔ be mekpɔ nyɔ eƒe ga mo? Game nyuitɔ kae la gbanɔ sikɔ wu eya? Tafla tsɛ nane mí ɖe ŋu de wa me. Meɖe kuku. Me ga nye me nye sia ƒe mava ebe ŋu de mo. Ŋu. Tɔgbuiwo be ŋku. Ye ga ka me ye wòanye? Ezã me ya alo fɔfɔ me wòanye? Ehɛ. Game ka be nya wònye gblɔm nèle?

Edzɔ le bibim le toa dzi. Edzɔ le bibim le toa dzi lo. Agozie. Kɔƒevia. Edzɔ le bibim le toa dzi. Metrɔ gbɔ va azɔa. Metrɔ gbɔ vɔ adzɔ le bibim le toa dzi. Nu kae? Te le ate susuea? Ahiã vinye Ɔmalitsa. Ŋlɔ ŋutsu aɖe ƒe ŋkɔ ɖe pɔtable me be Aƒetɔ Zhangqi. Nɔtenɔtelo, dzi ɖe. Megagblɔ nam be yetrɔ va dugã me ku ɖe rubbish mɔtɔ. Nɔ te na ne mabia wò. Èkpɔ gbagbã me dɔ eke nèke dzi be yeawɔ aɖe? Ne ewɔe vɔa? Mele nyaŋtetɔ gblɔm nɔ alẽdzo le business ƒe nya gblɔm. Mele gbɔgblɔm be na ɖahiã vinye le nye fluŋde me. Eŋlɔ ŋutsu aɖe ƒe ŋkɔ ɖe eƒe ƒɔta be Aƒetɔ Zhangqi. Mele dzi bim ale gbegbe. Ye te metrɔ gbɔ va ɖo. Etsɔ ŋdi me. Ŋdi ke me futufu tso mele afima. Ɖekakpui ma makpa kui. Mawu nye ŋutɔ hã mawu ɖetugbuia. Hehehe dzi de dze me dze me dze me. Nèlɔa ɖaŋkpa. Megblɔe nɔ zi geɖe va yi. Mɔ ɖeka dzi la tso aɖukputɔ dziae nye be natrɔ zu hotitɔ. Ne le dzi la wa hua ɖe ahi avi o ɔma li tsa ta ne ɖo la kpɔ tsi. Nyɔnu ye wo nye. Ehia ga. A tsɔ ye dzi ame dogo ɖeka tu malo mas ekplɔ mi ɖe ma ƒe me. Yahoo business. Masa Gaiman ya. Ye malo. Xɔlɔ nye. Ɖo ŋutɔ la kpɔ afi yi mas mlɔ na. Ne le kpɔ Matt baƒea, ame nyui la tse me le alakpa dam. Me sa keke na Pepe nya. Magbe ƒo me tsɔ na ŋutsu aɖe me xɔ Sam mi le si tsɔ ple kpɔta chief. Me gblɔ nyawo na Matt ye o be ma bia o ne nye be do dzidzɔ na wa ma kplɔ ne mia va yi gbɔ le aƒe me. Gaiman ƒe dɔ me doa dzidzɔ na nye o. Nye me dona ha gakpe kple wovitɔwo o. Nye ma te wɔe o. Dzi dee Game ke la ge ɖe Matt ƒe aƒe me. Ne eɖo aƒea me vɔa, ne le kpɔ afii ke ɖevi mawo nɔna, afi mae lã tsatsawo le ma. Nenye be nèle gbe sɔsɔe na biznɛs alo mɔ biznɛs ɔa, aya ɖuɖu menyo o. Aya ɖuɖu menyo ŋutɔ kura o. Kpɔ ɖevi mawo nyitsɔnyitsɔ ƒe ɖa. Nye kpɔa mí nɔ bonu tsɔ Matt va yi. Le sukuukpea mea, ame kae nyi Matt a? Egbemea, Matt va nye ame yi ne le ga xlẽm. Enyɔ mese nya vava tsɔ ŋdi me be mision ale veve ɖe meɖo la yi botovinye ƒe aƒe me. Ne makpɔ wo ŋke le dzi yim le afi ma ma, ɖevi ma le nye flum de me. Le ka ɖe dzi be le va yi ŋlɔ ŋutsu be ŋkɔ be Aƒetɔ Ʒantia? Aleke wòate ŋu ame ɖe ƒe ŋkɔ nye Aƒetɔ Ʒanti ɖo? Dɔ kae nye Aƒetɔ Move alo? Ahiã vinyewo mali tsã va yi ŋlɔ ame ŋkɔ. Eo! Etsɔ dime dzi mission ale la. Dide, dide, mele mɔ nya to akpɔ ga dzi ma. Wale dzi be ahiã viwo menya kpɔ. Kpɔ ame sia ame ko tɔe lo.